Assalamu aleykum dostlar. Hemmäňiz hoş geldiňiz. Nirde bolsaňyz, janyňyz salykda, hemişe aramlykda bolsaňyz, YouTube kanala tekrar hoş geldiňiz. Köp mahal boldy, yani videolar paylaşam ýokdum. Bugün sizler üçin güzel videolar gelýär. Elde bir telefon bar, bu köp kadim telefonlardan da.

Ahyry nam boljak. Ahyry nam boljak. O peýam bir dany peýam geldi. Peýam geldi. Kimden geldi bu peýam? Biraz dostlar aýdymda bu söýgülisinden geldi. Näme peýam bolup biler ki ýani çözme äli diýen bolar. O dostlar ýani. Peýam geldi.

Hol, gepler çozmaýyn ýaly. Näme berebiler pillerçä? Amma näme berse-de erkek närçesini bersin, gyzyň närçesini bermesin ýa. Çünki söýgülim ýok diýen. Bolubam biler ýaly. Perwa etmez. Barýas, görýäs. Näme? Hadi dostlar, let's go, let's go. Gidejes, gidejes, gidejes. Daşar sowuk, daşarda gar bar. O sebäpden giymek zorundaýym. Şuny giýeýin.

Daşarda gördüňiz mi? Daşarda kança sap görünýär. Gar bar. Motorlaryň üstünde galan bu tarafdan. Şu şekilde. Gün düşýär ýüzüme. Gördüňiz mi daşarda garny? Urpak düşüp ýany böyle garlar bar. Ama ökde soğuk değil yani.

Ajap. Garlary sirýärler, men bu şekilde toplaýarlar. Gördüňizmi? Titizden ýörimäsek bolmaz ýani. Güne garaň bir ajap görünýär. Şu wagtda darygana geldim. Näme bolsa bekleýän. Aldym dostlar. Gördüňiz näme? Öýe barýan şu wagtda öýde açyk göreris, näme berjek. Eee, amma içini açmadym. Hmm, Men aslym bir nefer e, bir nefer üçin paýlaşdym, iki nefer üçin paýlaşdym. Onu soraman ýatdan çykartdym.

O sebäpden. Üýe barýas, üýden soň problem diýdi. Daşan garlanam görüň. Tekrar geri gelýär. Hawa dostlar, wideoň e, ahyryna gelýärys. E, gitdim.

Ökde agyram da, ökde ýeňilim da. Bu da ýokarda şygyrdy kagaz bar şekil. Aşakda bir elim bilen biljek bolaýyn dur. Şampu ne? Ele

Aha. Mhm. Bu näme? Bundan berde iki marketden şu markadan berdi yani sport

Şeýle gepler bilen ýene hudaýalyň etýon sizler bilen ýenede gözel gözel pikirlerim bar gözel gözel wideolar doljak bolýan ama wagtym bolmadygy üçin wagtym bar ama wagtymy başga bir närselere sarp etýan ilim bilime sarp etýan dostlar ilim bilim bilen

Ol ynsanlara men bir ýerden ýagşy gep aýtsamam şol, ýa şu wagty bar men olary ýalbarsamam men şol hiç näse bolmaýar. Men ýalbarmaýan, ne ýalbarym? Haýatda hiç kimi ýalbarman. Çünki gaýratlydyr, gaýrat bolarys. Böyle, dowam ederis kanala. Ýorumlar bilen, zatlar bilen

Çak bilmiyorsunuz ki yani bunu näme üçin aýtdym sizlere. Ilimli bilimli insana so ilimli bilimli insanadan aýdyp men böyle bir oglana şöyle sökdüm ol oglan aýtdy siz özleňizi sökýärsiňiz diýip aýtdy diýip ol o bilimli adama sora näme diýer. Al Men Ali Kerime bir hatla yorum bitdim, sögüp bitdim, ama o da bir YouTube kanalynda bir sapar video paylaştı, o sögünüm özüme sögün yanak bolýar. O ne edip bolýar ya dip aýdar yani. O bilimli adamyň gepine Siziň özüňiz bilmersiňiz, bilimli adama gidiň, ony aýdyň. Siz haýatdan hiç närseni bileniz ýok ýaly. Boş ber. Sizlerle oraşmaýyn. Sizlerle oraşyp wagtymy zaýa etmäýin. YouTube kanaly köp e, çozmaýyn dostlar. E, sizleriň ýorumlaryňyz bar, gözel ýorumlaryňyz bar. teşekkürler. E, Biran ýorumlaryňyza jogap berip bilemok. Amma düşünçelerim Pikirleriňizi ýazyň. Men de wagtym bile okaýyn. Hemmesine jogap bere bilmeýän çünki masrup bolan ýok. Ana wagty bar bile ýorumlara kontrol etýän. Kontrol eden plan bilen sapma sapma insanlar ortada ýorumlanyp bitýärler. Üzjek bolýarlar. Ýana näme diýjekler diýip. Meniň adym tutarmy? A sen kimsiň ýana? Sen adym tutup sen. Eşşek ol eşşek. Ýöre. Ýa ýeter ki ýane ynsan bilse ýane keninden alar. Bu böyle badyr ýane ýutuba hemme ýutublarda bar ýane böyle ynsanlar hemme ýutublarda bar. Her ýerlerden çykýar bu rakam ynsanlar her ýerlerden. Ýane bir grup bolan bilen sammy çykandyr a palan palan lam edýändir ýane şeýle pille. Ýane böyle ynsanlar hem bolsun haýatda bolmasa haýat boşuna bolar.